Il-vjaġġ mill-Siġġieja Ċikawa ivarja skont it-traffiku li nsib u nhar ta' Ħadd ġieli ssib dawk li huma Sunday drivers kif kien il-Ħadd tiegħek u din il-ġimgħa kif inija. Il-Vanġelu tal-lum vera jogħġobni. Ġesù jqabbel lilu nnifsu bħala d-dielja vera. Hemm dwieli oħrajn, imma dwieli li ma jagħmlux għeneb tajjeb. Ġesù huwa d-dielja vera. Dielja hija dik is-siġra li tagħmel il-frott u l-frott tagħha huwa l-għeneb. Niftakar darba ltqajt ma' qassis mill-Irlanda illi qatt ma kien ra dielja. U kien dejjem jimmaġina illi d-dielja hija siġra kbira. Biex Ġesù jqabbel ruħu magħha, ħeqq bilfors tkun xi ħaġa speċjali. Meta nduna li d-dielja hija din is-siġra li bilfors trid tixxebblek ma' xi struttura u l-għeneb imbagħad jinżel 'l isfel, fil-ħamsa qed nibda qudiesa, tgħid jirnexxieli? Jiena d-dirja vera u missieri l-bidwi. Kull fera illi ma tibqax fija jaqtagħha. U kull fera li tibqa' fija il-missier ma jħallihiex l-istess. X'inhi l-kelma li juża? bl-Ingliż hija pruning, jiżbora. Il-bdiewa jiżbru d-dwieli tagħhom, jiġifieri jaqtgħu biċċiet mill-fergħat wara li jkunu għamlu wara li jkunu tellgħu l-weraq, wara li jkunu għamlu l-frott, imbagħad xi xhur wara jiżbruhom biex imbagħad is-sena ta' wara jerġgħu itellgħu friegħi ġodda, il-friegħi b'saħħithom. biex minnhom jagħmlu frott ġdid. Aħna mid-dealers xejdu l-iktar, il-frijej, il-weraq jew il-frott? Forsi tajb li nsaqsu aħna wkoll. Jien f'ħajti xejt ħafna affarijiet, ħafna komplikazzjonijiet, ħafna ehm, stejjer ma jagħmlux sens jew il-frott, il-frott tal-imħabba illi nħobb il-ħaddieħor. Kif se nagħmel il-frott? Ġusi jgħidilna Ibqgħu fija u jien nibqa' fikom. Ġesù huwa l-enerġija biex il-frijaj jibqgħu b'saħħithom. Il-frijaj jibqgħu ħajjin. Anzi, il-frijaj jagħtu l-ħajja. U aħna l-istess. Issa qegħdin nagħmlu sforz biżejjed jew jien l-ewwel wieħed nibda ngħidu le għandi dik u għandi dik il-ħaġa x'nagħmel, dik il-ħaġa x'nagħmel, u allura ma nitlobx. It-talb għandu jiġi l-ewwel u qabel kollox. La hi xi ħaġa li jidha Alla mhux faċli. Imma mingħajri ma nistgħu nagħmlu xejn għalina Ġesu. U veru, jiena mill-esperjenza ta' ħajti meta kien hemm nuqqas ta' talb. Ix-xogħol jisu donnu qatt ma jagħti frott. Għax huwa Ġesu li jaħdem, Ġesu huwa illi jħobb permezz tagħna. Dan huwa Ġesù. Huwa Ġesù li jgħallem, Ġesù li jfejjaq, huwa Ġesù li jkun ħanin ma' ħaddieħor, huwa Ġesù li imantni lil ħaddieħor bl-imħabba, bl-Ewkaristija, Ġesù li jkun sensittiv, Ġesù li huwa ġust. Frażi li ħafna għal qalbi illi nemmen illi ferrani biha il-Mulej Ġesù hija din, Ersaq lejja,